usaliriki utombodededede ndombopinda waive saka madhezi ari kuranga kuti mabhisi ainetsa kuwana waive toti kana song yasojanavo song yasekelasi yapera kune vanhu vangosiya kana tongoti tongoti about five seconds yakupera

anopedza chero pamessage futi mm. akaipa then kozoitawo kangu kau kaubehavior yake kakaupa handiti time kauchichirega because maartist ekunze mamwe ukatotavura mm. vachikuona unongodedzana nemunhu akaita kana kuti chris brown mm, mm. apa iwe type zvemabhiti zvakadaidaidai zvauziwaizviubi ah, struggling kuti ukwanise kusuta pasound yanenge aida kuisa yeah, as long une talent unobudirira unokwanisa kubudirira kuti pasina mari unokwanisa kungowanawo munhu wangu kutora kana nefoni yake yotesi mm. wotoposta wotodai so then discipline futi pamwe works inongodiwa discipline notangira pakutogona kushanda nevanhu chezvoproducer akashanda newe hapana kufira kuti afanira ah, chamudedzatalent rinonamatirwa futi chingonamatwa namwari kuti rambai muchindiwedzera malyrics rambai muchiita sei izvo zviite kozi zvinhu zvekuimba zvinopera mm. unotonzwa watopererwa kutoshaya kana zvaka ngonamata ne zvako ungowa munhu ari dispri wakushanda nemaproducers nekuita sei togona kutaura nevanhu mm. so that unobudira pakere yako zvinganonokwa hazvo zvikadii but unozongosvika chese ndaisaziva kuti habre inorwadza fura rufu

So ladies and gentlemen, welcome to the couch. Msendo King mdara. Mbaita sei? Ah, boo baba, mbaita sei? Hapana zviri kupera here mdara? Ah, tiri pandokiri mdara tukusha. Ndimi munawo ga mangoma. Ah, mangoma tukuza mati asvike kwano. Uyo saka imbotiudzai kuti Msendo King ndiyani? Who is he? like tikatoenda kugovernment kanosecha zita renyu mudatabase toona rakanzi nzendo king here kana kuti tell us more about yourself mudaka nzendo king mukomana anonzi afrey shon mukama akakurira zvake pamasvingo apa mhm. abva azoya kugeto kunoku achiva mango maweeks achipusha mwezi kudaro aizviya saka nzendo king mangonzi kuti anonzi afrey shon mukoma mukomana ne 22 years old mm -hmm.

Sa, imakatongomuka makuti right game tezvemusic kanoti there was something chakakupushai kuti muzotanga kuita zvemusic Ah, tongoti nini personally ndingori munhu akangozvarwa ah, chipo chinenge chingori munhu ngoziva Mm. vakuru navo ndozotaura kuti ah iwe utori mudiki waingofana zvekuita se zvingoimba imba kwamwe zvakasungarira Eh. so unobva watokasika ukabata Mm. musoro utonzwa wakutoimba Eh, imba chichi then kuchechi masunday school kwekuya Mm, taitoimba imba unozwa kwaya zvemasunday school chichi then wazokura manje unenge wakuteerawo music vana sekala vaklati vana soja lavu ndoyakotime iyoyo unenge wakuteera kutoti ah but zvekuita boys iro inini kuimba ndogona ka but chiri kuda nechongoti tikawana bit tombotraya kuti handikwanisi here kuita se saliriki kutombodaidaidaidai ndombopinda waida saka madhezi yandikurangira kuti

Ah, ndo ndo ndo zvakanaka saka since you starting it kana kuti nepamave izvi Mm. so ndevapi vakakura vari ma ndingati ma- mabiggest role models enyu mumusic Ah, t- tiri padhanzo munhu winini anotoinspira zvemusic ndisekalaz Alright, why Yeah.
say kalasi bcause maartist akawanda maartist akawanda but sekalaz even pavocal anopedza achiro pamessage futi mm. akaipa then kozoitawo kangu kau kaubehavior yake kekaubhanditi type kauchichiaia
saka totongoti imi makarerekera pakuva voka one
then toenda kuhip hop ndofaratibanza tigonzi malines chichichi the way ano laina mabhazi akaita sei mm. mastori achimataura through music aita sei anoinspire mm. kudaro so have you ever tried kumbopinda kana pane hipo beat or kutombo unopindira mustudio motonorekoda mavocals pabutso ipo ndisati ndamborowa hip hop hip hop hip hop type but zvekungodai dai zvemabhazi unotongonzwa kuti munhu anenge anoteera music yakaita kunge hip hop yakachichichi Eh, mabhazi avo vanhu anotoita zvemusic akatonzwa song anotonzwa kuti ah vese uyu paakatoimba song iyi Mm. imba angatira tigonzi unotozvinzwa kuti song iyi munhu anenge angatira tigonzi Eh. Angatira, yeah. so besides zvemusic what else do you do
asofa ndoenda maweeks anondoenda but uh, maybe pamberi apa teta kukonera chikoro chirede but alright but so far mborwa so but zvinenge zvichibalansika hazvo because uko maybe unongochiti pamwe une studio session wanzi naproducer huya kana kuma five kana kuma six pamwe ndo time dzounenge wabva kugraf hadze dzichizobalansika here manje ya dzinobalansa because ini schedule yangu paweek ndoita free na three

Eh, then time wachida kurova mashoots mavideos masaturdays mm. nemasundays ndo atorova but hazvike zvibalansa yeah obvious mashows nechichi anonzota manheru saka izvongo angori manheru ha manheru atendi maexatechingorova zvifamba ya ndozvakakosha kukoza vanhu vakawanda kuona vanotanga vari maartist asati ane maworks ka panozoti achirowa maworks ka zvehuartist akutomwa hameno kuti anenge akuwandirwa kana kuti anenge akutonakirwa nemari dzekumaworks obva ambozosiya zvemusic haa kana muri kubhalansisa mm. so imimi handi makanyanyorerekera kuafrodan chii chinonyatsoita kuti like chinokuattractai kusound iroro chii Because there is hip hop, kune gospel inokwanisa kuroveka, kune R&B mm. but imi muri paafro dance why? Uh, paafro dance inini netype yevocal rangu kana netype yacho zvandinoimba ka mm. afro dance inondifosa kuti ndiimbe zvinhu zvine musoro or zvinhu zvinoterereka chero even ku age group ipi

ndikaramba ndichirondedza ndakuimba zvinhu zvekuti plus kuti zoti ndiise song yangu ati 2030 ndiplaya kuti song yangu iye dance inenge isere make sense ndinenge ngori ngori manje afro time kutonangori chero 2050 tonangoridza song yangu vazhinji mazuva ano vaungogadzira type ye- yemusic yekungoti ingorira two minutes Eh, patiktok inongorira yongogadzira neno. trend zvato Mm. paunozoiridza song iyoyo after akanoti two, two weeks inenge yakutongobowa song iyoyo. Eh, anenge isingachita make sense. Mm, mm. Eh, so how what do you feel pa like eh, type yekuti unoti handiwe uri weafro dancer ka eh. but unombosanganisa mamwe mazvato do you think Yeah. kuti

kusuta pasound yanenge mm. aida kuisa because munhu matenda wakadii but kuti uzoita kana tikolab nemunhu wekunzi kana kuti nabenabo zvinotonetauchirwa wachera zvigubhu zveduunotsvagisaka atinofanira kutonge uchoziva kuti any sound yandaisirwa chirebenovanzikolab mm. nemunhu wesungura vanzikolab nemunhu wegospel nemunhu wehipop unofanira kutongoziva kuti pese unenge uchinonokwaaupinda pese mm. yeah yeah yeah that's true saka imbotiudzai kuti pa paprocess yenyu yekuzonzi pazogadzirwa song zvinofamba sei panotanga paine malyrics and then mamazotsvaga beat kana panotanga paine beat mamazotsvaga malyrics ah, ipamo panotanga panitori nemalyrics beat ndinozotsvaga kuti ah beat inosuta nemelodynge rakaita sei ondoona rimwe ndichifamba vanotofunga kuti ah ndotooma lex anotongoya ega musoro then ndotoenda kana pawhatsapp pangu ndoita sei ndotoita kavoice keke kaaudio mm. kemalex anenge uya musoro then ndazona zogara ndasetla ndase ndoteerwa ndaimbori chii baba ndakutotsvaga bit rinoita koras inenge yatoako kana koras yatoako kuza song yapera mm. wotoisa pabit wakutonyora malex opera studio yatoasong eh. yeah Saka do you think kuti pane musiyano between artist inonyora isina beat ne artist inotanga yatotsvaga beat kudhara yototanga kutonyora song yakagaidzwa ne beat pane musiyano here? Haa ah, pakadaro hapana musiyano wakanyanya kwezi as long as zvinhu zvakunyora pabit zvichienderana mm. nebit rakushandisa cheteozongwana unotonyora song yese ikapera asina bit ka mm, but mm. kana uri munhu kuti anozokwanisa kuti any bit rawawana rofanira kuzoenderana nesong yoyoyoyoyo kutoti ukanyora song then kwezi mamwe artist anozonetsekana pakuchuza bit

yeah yeah because vamwe vanhu vanotaura kuti adzi munhu ukanyora ne let's say ibit repa repanet rawawana Mm. vamwe vanoti hanzi zvese zvauchange wakunyora ipapo ka zvakutongogaidwa nebit saka kana kuri kunzi Mm. wanga uchifunga kuzova creative ka Mm. unenge wakutovhiringidzwa ndo mutauro unoitawo vamwe vanhu avo eh Izvozvo ezvino eh, vanhu vanosiyana kozi inini pandotonyora ndokatonyora nebit repaindaneti or kutopiwa bit naproject mm. but hazvine tadzise kuchinja bit kozi kana song yatongopera ka chino ndikanzwa uchitorizana ini bit ka ndokwanisa mm. kutoziva kuti bit iri inoenderana nesong yakati yakati yakati
as long as uchizongowana eh. room yekuzongochinjisa eh, eh, zvinokwanisa kuchinja ukatotwista ukashandisa art akashandiswa naproducer yepabig time mm. but song yagara yakanyora yakapera kudhara yeah um, and ah, aenda pabata bcause paitoconfusawo kuti saka munhu anenge achinzi akapenga ndeani anongokwanisa kungofunga song akatongogara pasina ana chaari kunzwa kana kufunga at least i think at least weso unokwanisa kutofunga zvinhu wakagara wakatongo eh but zvinozosiyana pakunyora apa kozi unokwanisa wafunga umwe munhu song yake unotonzwa kuti korasi iri bo but vese anga akuisa zvinhu zvisingaenderana nekorasi yeah ndo zvinozoitika pakuti unenge wangoti korasi yatoapo unoenda studio unotoisa korasi korasi yakaipa but kuzoti vese manje waudada rekufungira ipapo wauimba vanoti zvagogo wako palaondozinozooneaasaka zvonotongotikana wateze kana mm. song iri love song yongomecha nechi mm. nemalyrics ozvati zvinhu zvakanangana kuti song iri love song mm. haisizombembwa zvekuti takazoenda kuchechi tikatese tikazodzokatikaona baba pasina ubiko saka imimi do you record based on kuti my experience kana kuti uh, my emotions kana kuti zvekungonakirwa mapinda mustudio producer ari kuridza beat kuti a ah, a ah, a ah, chakapenga ichi mira ndichinyorera kana kutoti munototi mm, panapa bepi rangu ndiri kunzwa kurida riganimborinyorera songwa ariko unongoziva eh. atist yese i think anogona kuita ukatotadzirwa ukatotonetsekana tereke unokwanisa kutoisa malyrics pasi ukaenda studio ono eh, unoona kuzozviramba kuti haa panda ndakabatikana ka But, eh, ya- ya, Deep down- vazhinji havazobvumi, eh, deep down- eh. deep down unotoimba song unozovati yaa papakaipa but Mm. chimoko chazatondibhaiza bhaiza chinoda kubatika ichi chichivaizika Mhm. wotonyora song

Yeah, saka every artist I believe kuti anenge atori neobstacle yaanotosangana nayo yeah. beit eh, nyaya dzemari dzekuti pamwe maybe eh, producer ari kudhura kana kuti pamwe uri kungoburitsa masini vanhu vasi kuterera sa imbotiudzaiwo specifically imimi machallenges amakambosangana nawo mudari Ah, inini machallenges andakasangana nawo because ya producer kana uka uri artist usina producer waunonatsoklika naye kulinga naye Mm. zvinogona kubhaizika pamabudire emusic yako pakuti lese vanorekoda unotorekoda naproducer ka womupa mari but song yako yoita anati three months haana kupa baba akachengeta sonhatizovataurie mazita but tosangana newe udyiswa kutoti gore ropera chete usina pera sona wotozosvika pakuranga inandidaaotozosvika pakuranga kuti uzoita umwe producer wekuti anenge achitogona kuproducer but iwe uzongonzwa song yako ah, inobhowa haina kana kumastwa ringori voice ringori sezvariri iroro wotopiwa song yako wadeso inga wani song yanhingi
uri kuti handisi kugona kusagona here kwangu kana kuti isabotage ti wotozosvika pakurarwa chi dhiri then imwe mamachallenges asosangana nawo ndeyekuti unogona kutorekodha song bho zvese mm. but iwe zvinozoshaya mari yekuti unazoita quality video yakanaka bcause song yakaipa ka ikatawo video mahwani ka mm. inofamba bcause chandakaona these days chiri kufamba mavisual mm. ukarova song yako ukaita video ka ah, chero usingapisi zvako usati wakuzikana wozoshaya kana 500 views dzakawanda kana uchikunengera then ukaposta audio chete Ah, unogona kustruggle kusvika mu 100 yoniyo kana azofitarisa saka machallenges ndeyekuti mari pane paitoda kana kuti lese munhu wekuti anenge angonakirwa nedhiri obva angoti "Ah, mfanha wangu kuda kusponsa da kuita sei ndokuti mamwe masina afambe then kana uri artist futi usingashandi ka challenge yaunoita unenge usitoona futi mari yerecording yacho hauna kuti uite video kuti wadedzwa futi kunzi hapana wangouya kufree recording hautoona futi maretransport yacho ndiuzoti munhu akuofa futi free recording azokubhadhira futi transport saka panenge pachipisa mm. saka totongoti kana uri artist achangotanga mm. pane paitoda kutoriwo kana nesource of income yekuti yese une hasora unorova or una someone anokuhelpa kuti izvi zvifambe mm. ndo kutoti zvitoita otherwise unoona kuti ngofesa same challenge iyona yeah yeah but mazuva ano music iri kupushwa yo nemareels mm. so i think video ka hongu video pamwe song hazonyatsoputika ka mm. but kuri kunzi waburitsa audio rako ka mm. mazuva ano vanhu vari kuswera vari patiktok vanhu vari kuswera vari painstagram saka inini personally i think kuti yeah. kana uri sa upcoming artist ka kuti warova song yako maybe hapana background yakanyanya yakanaka wobva mm. ngokumbira producer ungoti a ah, imbondi torowo ka video ndiri mm. paje pamike anything chingori visual chingori basic chekuti ungoposta pa pachi mm. patiktok nepaig yeah. and then song ikazoputikawo yozodii mm. I'm sure haumuzomboshaya one or two vanhu vanoti ah mira tiese ndekusponse video here and then ito atari mumaketa to atazongoti fifty fifty pa pamashezi mari dzine dzawanikwa pamayoutube maspotify chichii eh. mm-hmm. saka i think nekunaka kwetechnology mazuva ano ka ha video haingamboite izvo Eh. Mm, eh. but haa imari apa pa transport iyaai transport
nefoni
waiziya kari kana kepanzvimbo one maybe muri mustudio ungo ukati kastudio waiziya ukati
haa saka i think nekunanga kwetechnology ka mamwe machallenges aawe kuita achiita asina achidzikira dzikira but mm. mari inozongodiwa padhiri mari inozongodiwa padhiri haa inozongodiwa mari inozongodiwa ukatrita music secareer ka mamwe masini ekuti let's say kuti ndingati chiko e, kana basic mari yetransport chaichai mm. haimbokurwadzi kubvisa because ukuzoti uri kuzviinvest eh, mm, eh.
akozima wekutengesa tiri kuita izvezvi zvaya itori mari yatiri kutocreata mm, yava yekuti mm. tichazoidya mama kuti masini isatuma kuda vana na youtube bebe wachazonzi wapisa wapisa vachamateerera eh, waiziva vanhu vanozoa mari eh, eh. mari iyo ichazongera sei ichazongodzoka saka kana kutori nemukana wekuti une something chekutomboisa pamaweki ako mm. ah, zvoda kungosacrifice waiziva kutongesa padera kozi chimoko chinogona ngokuzoti ah shamwari bhando handina eh. nditengere uri five dollars unongosenda sandinokutadzisa eh. ungoshandisa eh. mari yokuwaiziwaizi hmm. unorowa nhamba rako hmm. zvato vaizi ah. zvaingori nyaya masacrifices hmm. so how do you manage kuramba uri motivated mugame irori remangoma yekuti bcause nemachallenges ese atataura one one day munhu ogona kungomuka ongoti apa ndiri kufirei ndikuburitsa mari yevhidhiyo kai mm. pamwe mashows ari kuya but mashoma chichichichi mm. munhu its easy kuti ugive up saka mm. mukumanaja sei kuramba makango makahadira ah, chinozotipa shungu nechekuti unenge uchiona akozi music unogona kutolinga nanhu vakawanda ka mhm. muchitambudzika mese muchididiyez unotozoona kavati the end of the year uona kuti fesi wangu ya ah zvinhu zvakutoenda mhm. boo zvakutoda soizi unozofunga kuti ah but inini ndingatadza seiko vamwe mhm. varungo varuzvigona sei waiziva wotozotariswa kuti inini pandikubayiza nepapi ona ona ti one asi kupusha mawetsangu handisi kubudisa music asinaiso saka ndingazobhukwa sei kushow ndisina music mhm. kana kuti ndingazozikana nevanhu sei ndisingaposto pachi patiktok kana kuti painstagram kana kuti pafacebook mhm. wotenga data rako ati wotengerwa data wombopusha pusha one or two things wotoona ah kwashaiva nditoona twakaipa

ndozoona achiro nevanhu vekumba chacho kuti zvinotoona kana munhu zvavo kuti zvinotogona ipapo zvobva zvanatsokupa energy munhu zvatokomera pasong yangu chaipa kuza kashoma kuona ma like vakomana vanin'ina vachi vachikunyepera mm, ah, kashoma ah, eh. because anokuda anokudza chokwadi eh, ah, especially vari machembere eh. machembere saidoti anotokudza feya feya kuti ai zvemusic zvamukuita izvi mm. aizvidai vasiyana nazvo hamuchazotamoita zvemadrugs vanenge vachiyedzoro kuti hamusikuona asi ukaona munhu mukuru especially mamoms abvuma kuti zvaunotogona nhai vanenge vachitoreesaomotivata izvozvozvitodaoramba unoramba uchitozi tafanira kuti dededede so ngetype yakadai so iyi vatonakirwa saka regaifamba neline iri waiziva vanhu vanakirwa nelast phone yakadai so iyi ndakufanira tese kusha futi kuleni iri ukambopa vanhu ka emotional ukambopa vanhu ka message keudaidai ukambopa vanhu chilove song unozvati ndinenge chibata vachi pachese mm, saka ah, vanhu vanoda kumotivata vanhu vari paground mm. nevanhu vakakurawo nawo vanenge vachiita same thing chakuita eh, akabudirira munhu wawaiswera naye ka kana wakamboweka nehe tokupapota anombogara pasofa ari pasaidi apo
so do you think kuti talent chete zva ringori rega rino- rino- rinongokupushawo mberi or you need other things maybe such as discipline kana kuti maybe nemari chaiyo chaiyo kana kuti kana ungori as long as une talent ka zvitongori automatic kuti uchabudirira what do you think yeah as long une talent unobudirira unokwanisa kubudirira zviri pasina mari unokwanisa kungowanawo munhu angokutora kana nefoni yake yotese Mm. wotoposta wotodai so Then discipline futi pamaworks inongodiwa discipline inotangira pakutogona kushanda nevanhu chacho yeah, yeah, producer yeah. akashanda newe hapana kufila kuti ah mfana uyu achamudeedza ah, eh. eh, ah, mfana uyu chishishiwa izvi anofanira kunge mm. munhu ari disciplined mm. plus talent rodawo kunamatirwa hazvingowa ungomukiwa padai so eh. unamata talent rinotongotorwa Yeah, tati tiri kubata zuva rimwe ukwanisa kutiona wakusatogona Mm, eh, Saka- wototi but uzonzi angatori nepoteni chaoko Eh, eh. best- eh, waizviya.
Saka tave ndichida na macho prayer yako ikasangana pakati neyamusi wako Mm. zvinoenda mberi. zvinoenda mberi ya Unosanga kuti uona kuti Mm.
ah, zviri kufamba ah, lolo Asi, ah, zvakuti achisvika zvakusvika zvakudedededede ukaiswa kuti watosvika mm. pacho wakananga nezvepo saka yeah. mari inogona kuzouya zvayo kumberi but chero usina mari stereki mm. unokwanisa kungoita se kutongoenda kumberi
izvozvo chaizvo chaizvo mudaro sa kuti music iende kumberi do you think kuti music inokwanisa kuenda kumberi nyangwe mabloggers asina opusha mawex for example ana zim celebs kuti song yako inotokwanisa here kuputika usinombobvira wa, wapa zim celebs yake ibasa kuti akupushire uchingopushawo wega is it enough kana kuti at one point uchatonidawo ku- maybe ku- kupa mari team repatiktok team repaig kuti rikupushire Mm, usually chandakatozoona ine wega pachako unokwanisa mm. kuzvipusha tiktok yako iyoyo uri wega unokwanisa kupusha kana chinhu chikatendera chachaiwa zim celebs anochitora ega oh, eh, obva achiposta anochitora eh. ega chinhu zvekuzi unoona kutobhadharwa fana yavo nemanumbers vane chichishika but mm. video rako raanokupostira rokuna kutoita kana kuti one k likes unoita kana kuti 2k views mm. hauna kana benefit yawawana padhiri iroro but eh, munhu wamupa kana kuti 30 dollars kati mm. wamupa 20 dollars hauna kana kuona benefit yechinhu chocho than kuti wotenga data nemari iyoyo worekoda song yako eh. wopusha wega uchirwa mari uza ako ukarwa mari uza anosvika pa 10 baba uchingorwa mapasong eh, yako iroga iwe hapashai vanhu vanoti ah vesa raipa

Mhm. type yecontent iri kupisa kutiktok Mm. maybe yemaupcoming nene vozongada fana isana madedido aya vakambobhadhara Yeah, ndifune. vakutongoda se- vanenge vatanga vapisira kutiktok Eh, then wobva vatoda- wazotorwa kandi Mm, wako eh because iye andowanwa engagement pane Eh, kirikina saka sure kuti ukatanga kupusha pasina ako ka unogona kutoita zvimwe zvinhu usina zvinhu zvishandisa mari zvikaita zvekupa mari futi Mm. yeah yeah yeah Word.
chokwadi Yeah. Mm. ya saka any last words dzamungapowo kune munhu ada kutanga zvemusic ah, mawords anenge apa munhu ada kutanga zvemusic mm, ngaafocuse netalent rake kana achifila kuti ane talent ngangofocuse netalent rake music mm. inonyorwa ungo musatedzere munhu music inonyorwa nyora ne the way yaunofila iwe kuti ndoyaunogona nyora music plus mm. talent rinonamatirwa futi zvichingonamatwa yeah, yeah. namwari kuti rambai muchindiwedzera malyrics rambai muchiita se kuti zvinhu zviite kozi zvinhu zvekuimba zvinopera mm. unotonzwa watopererwa kutoshaya kana zvaka ungonamata talent rako ungowa munhu ari discipline wakushanda mm. nemaproducers nekuita sei togona kutaura nevanhu mm. so that unobudira pachi pakere yako zvinganonokwa hazvo zvikadii but unozongosvika chete

ndazviziva bcause malines acho anga achinzwika kuti ari kunyatsobva pasi pasi pemoyo chaipo chaipo arambe muchipusha maweeks mudhara ndozvatoda sa mamwe maweeks vanhu kana vachida kumatsvaga vanonomawana papi pamapages api ingava iri tiktok ingava iri ig maiziva kwese kwe ah, maweeks angu totangira kuyoutube youtube mm. secha pakanzi zendo king official saka nzendo iyi inenge yakuti netse vanhu saka inospelwa inzi ncento nzendo king ya nzendo king official wayoutube nzendo patiktok mhm. nzendo king painstagram mm, kwese angori manzendo king mangoseja nzendo king chete haasati ah, tauri magost edu mangoseja nzendo king kwese unongobuda nzendo king wane

maworks ekustudio kwedu atinenge tichiposta ipapo the likes of mamidlays or masong ekuti anenge aine vanhu vakawanda aya anenge akasponsa nestudio nechichi chanenge achibatika mm-hmm. ipapo ah, safe mdara saka this year makatirongerei bhama ipi
this year ndakambogaya tati subudisa ipi kana bama tongorova masingu singu singu tune after tune tune after tune tikafila kuti song yakabuda apa pavanhu vanenge vaneta nekuteerera iyo tovapa imwe tichingodaro kusvika gore rapera Eh, tichingovapa panoda kuti buda ka video tinovapa video but nesaurukanda audio tongokanda audio tichingodaro kusvika gore rapera Saka munei muri open for ma collaborations here zvekuti anenge achidawo kutsvagai maybe for ma works like are you open to ma collaborations? Yeah ma collabo ndorwa na anyone anongoda kuti tishande chero ari kudzidzira or ari ku asingagoni kutonyora song tinogona Tototangira ipapo.
kutorana, ndikatongomupawo kana project rangu randakanyora tikatoweka Yeah. zvichana ingoda nechekuti pangoitawo munhu anenge ari serious nema works Mm. Nokuti akazosvika ku DM haazotaure dhiri rekudhirowana ka kuti anonha toda kolabo oda mwedzi wapera munhu Eh, arongoriziva eh, kolabo angoriziva, eh. ah, we should work we must work Eh, bro shano- eh, Eh. eh, unobo- Eh. unozofila- unozofila wange waganzirwa ka Mm. Eh, chapa tinenge sinyaya Yeah. Ah, long munhu ungori serious Crazy. ndibati waredi chete kuti tishande Kagozi ndotombozviita ndichisangana neteam pa- pa- pamaig pamatiktok munhu anokubata ii mudhara maweights enyu akapenga ha we should work we should work taneta na Eh, ndo vanhu vati "Eh, afeya mudhara nhamba idzo after munhu week two weeks three weeks mwedzi zii obva adzoka futi mwedzi wechitu mdara ha we should work handi kuzvigadzirisa eh, ha we must work
anenge achiona potential yako ane mapushira kuti eh. ari kuda kuti shiyana newe naye naye akuwanza nhorono naye we should work we should regedza ah, samana serious nemawex mazvinzwira mm. mega nansendo king mm. munongowabata vari free to open to, to, to mm. work with anyone maiziya mawex ndo yacho kungopushana chingoenda kumberi yeah. Saka that's it for today guys. My bata this is the producer's couch and catch us uh, next time. Tonight tineimwe content food every Wednesday tichikupai content nyowani munenge muchiona talent nyowani every time. Saka make sure kuti you follow each and every one anouya cause uh, tinenge tichida kuti music uh, scene yedu iende wokumberi saka follow nzendo king payoutube patiktok maiziya zvese subscribe Yes, sir. mangoma achakupai ozi tine taneta guys nekuramba tichiterera maartist akangobvira kudhara Yes, sir. since 2002 2005 eh, tichidawo zvinhu zvinyowani maiziya kungosapotana Yes, sir. yeah you enjoy saka um, that's it for today until next time i'm your host reactive beats with nzendo king and tatsina kuva shamwari tanga tisina kunzonti manager vanga vasina kutaura zita renyu asi manager atori ya ndiye manager kana ari atouya kuti atori pano ngoma famani anorova mangoma kuti